ویور ہے دیکھو ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے سورج نکلدا ہوندا درختاں دے وچوں بڑا پیارا نظارہ ہے صبح صبح دا ویدر ہے صبح صبح دا موسم ہے بڑا پیارا اور لیول دا موسم ہے اے سامنے خوبصورتی ہے ساری یعنی کہ سبزہ گرینری صبح صبح دیکھن نال اکھاں دا بڑا فریشنگ تھیندی ہے تے اسلام علیکم ویور یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا لا برا تہاڈا حاضر ہے نیو ولاگ نیو صبح صبح دا ٹائم صبح بخیر امید کرے سو دوست احباب صاحب ٹھیک ٹھاک ہو سن تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اج دا ماشاءاللہ پیارا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی کرینے شروع ساڑے چینل جڑے رہو پیارے پیارے محبتاں ونڈیاں کرو تاکو پیارا پیارا ولاگ دی کھیس بلان دے تے ماشاءاللہ ویور اساں آ گئے اپنے کیبن تے صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ کر کے سورج نے سورج اتھو نکلدا پہ روشنی دیندا پہ پیاری پیاری کرن ڈیندا پئے جگن ڈیدے پئے ون کیونکہ درخت ہے نا درخت دے وچ سورج آندا پئے نظر دا پئے تے ماشاءاللہ جڑے رہو ساڈے چینل اساں کیبن اپنا اوپن کرے نے اوپن کر کے تہاکوں ڈکھینے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ تساں بڑی محبت ڈیندے پئے بڑی سپورٹ ڈیندے پئے ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو تہاڈا دل توں شکر گزار جیڑھی پچھلی ویڈیو ٹرین ہارس آلی اساں اپلوڈ کیتی نا تساں پسند نہیں کیتا زیادہ تر پسند کرو کوئی ویوز دیو کوئی محبت ونڈو اوندے نال۔ تے اگاں چے جڑے رہو ساڈے چینل تاکوں مزید اگاں دا پیارے پیارے لوکیشن ڈکھینے پیارا پیارا ماحول ڈکھینے اپنے گاؤں دی خوبصورتی ڈکھینے کیبن اپنا کھوکھا بند ہے کھوکھا کھلینے سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو سبسکرائب کر چھوڑو فالو کر چھوڑو شیئر کر چھوڑو یار ہک سبسکرائب کرن نال تہاڈے بھرا دی زندگی بن ویسی مہربانی ہوسی۔ تاں دل توں شکر گزار ہیں۔ اساں گھروں ریڈی تھی کے تیاری کر کے آ گئے ہیں۔ سارا سارا واقعہ ری سارے نال ہے۔ اساں آپ آ گئے ہیں۔ روزی روٹی کرینے ہیں۔ بانے ہیں۔ بس تکو اگاں دا مزید ماحول ڈکھینے ہیں۔ ساڑے اتھوں دی ماشاء اللہ دی کچھ اس طرح دا کوئی ماحول ہے۔ دودھی بھائی اپنے کو دودھ دودھ دیون کیتے ویندے پئے ہیں۔ ہوٹلاں دے لائٹاں ساریاں اوپن ہیں۔ بلدا بلدا سوری سورج نکلا ہے۔ ماشاء اللہ بڑا پیارا بڑا ماحول ہے۔ جڑے رہو ساڑے چینل تکو ماشاء اللہ پیارا پیارا وزٹ کروینے آج دا۔

اے ڈیدے پے وے ویور اے ٹرین اچھی کی کیونکہ اگاں پٹڑیاں بندیاں پئیں ہیں پٹڑیاں دا سیٹ اپ تھیندا پے پٹڑیاں گل گئیاں ہیں جڑی نے دا ٹریک ہوندے ریلوے ٹریک جڑا ہوندے نا دوبارہ مرمت تھیندا پے اتھاں گنا عوام لگی ہوئی ہے مرمت تھیون دے مرمتاں جا رہی ہیں نا تے جیویں ٹریک کلیئر تھی ویسی والے سپیڈ و سپیڈ ویسی کوئلہ لڈی ویندی کوئلہ لڈا ہوئے ہیں اے دے سارا کوئلہ کوئلہ ویندہ پے دے دے پے ویور

حالی تکر تہ ٹرین بالکل سلو ویندی پئی بالکل سلو سلو لیندے پئے ویور جڑے رہو تہاکوں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ڈکھینے اگاں دی بیا مزید تہاکوں خوبصورت ڈکھینے ماحول۔ ویور گول گپے آلا بھائی آیا ہوئے گول گپے کھاونے ہن تہ آؤ موسٹ ویلکم گول گپے شہزاد بھائی گول گپے کھاندا کھڑے تساں ڈیدے پئے وینا ویور۔ شہزاد بھائی گول گپے آپ نے کھاندا ہوئے پئے چھوٹے چھوٹے بال وی آئے ہوئے اس سائیڈ دے سامنے انکل ہوری ایڈ چھڑی کھڑے بکراں چھڑیاں ہوئیں بکراں پتہ نہیں کڈے ودے نے انہاں دیاں تے لیکن ماشاءاللہ باہر دا بڑا پیارا ماحول بنا ہوئے تے شہزاد بھائی گول گپے کھاندے کھڑن گول گپے آلا آیا ہے بلال گول گپے والا بھائی آیا ہے۔ ویورز اے دیکھو اے ساڑا ملنگ مجید چل سلام کر صحیح طریقے سلام کرنا ویور دے دے بے بے تاکو سلام کریں دا پہ ہون تو کہ لائک کرو سپورٹ کرو شیئر کرو سپورٹ کرو بھائی سارے سلیم کو ایڈے آگنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چل اللہ اللہ بائے بے کر چھا ہائے چلو ٹھیک ہے ویورز دے ڈیٹے دیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ اے سارا مولوی مجید ملنگ صاحب ہیں اے سارے کو اکثر رہے ہوئے نا گپ شپ سارے نال تھیں تھیں دیران دی سارے محلے دا بھی ہے دوست بھی آباب بھی ہے مجھے تھیا ہی تھیا اتھو آگے کھڑ کے اتھو آگے کھڑ تک میں دکھاواں کوئی نہ سارا انہا موڈ ہونا آف تھی گیا بیندا پہ ہوئے تے ماشاءاللہ ایڈے کرکٹ دے بال کھڑ دے پین سارے انہاں دی دھاڑ دھاڑ اے مجاہد کھڑے ہوئے تھے اسائیں تے جڑے رہو ساڑے چینل تک ماشاءاللہ پیارے پیارے مزیدار ولاگ ڈکھینے ہیں فوک آونا شروع تھی گئے ساڑے گاؤں میں سیڈن دے دیکھو فوک پہ گئی ہے فوک بہن زیادہ فوک آ گئی ہے تے جڑے رہو تک مزید اگاں دا پیارے پیارے ولاگ ڈکھینے ہیں پیارے پیارے محول ڈکھینے ہیں اچھا بیور ماشاءاللہ رات تھی گئی ہے بہن زیادہ ٹائم دے دے پہ بیور اندھارا تھی گئے راتاں تھی گئے ہیں تقریبا نہ کوئی ٹائم غالبا ست ساڑھے ست دا ٹائم تھی گئے معذرت خواں ہے آج دا ولاگ تھوڑا لیٹ تھی گئے بہوں زیادہ لیٹ تھی گئے کیونکہ صبح دا سٹارٹ کیتا ہے شام تھی گئی ہے وچ مصروفیات اتنی ساری ہوندی نا بہوں زیادہ ویور گھر دا کم کار چھ ہوندے بس تہاڈے سامنے کیا بندے وی ہوندے بندہ میں کلا ماڑا جیا بندہ ویور تے کم کاج کرنے پوندن سارے تے ایویں ماشاءاللہ تساں محبتاں ونڈیندے پئے وے سپورٹ کریندے پئے وے ساڈے نال سپورٹ محبتاں کیتی ہے تہاکوں اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے ڈکھیندے رہسوں۔ سلیم کھوکھیالہ پاک ویلیج لائیو چینل ویور سسکرائب فالو شیئر کرنا نہ بھولے کرو ہک تہاڈے ہک سسکرائب نال تہاڈے بھرا دی زندگی دا سوال ہے اور انشاء اللہ تعالی ایویں جڑے رہو ساڈے چینل تاکوں پیارے پیارے مزیدار ولاگ ڈکھیندے راہسو اور اج دے ولاگ نال ساکوں ڈیو اجازت کل اساں انشاء اللہ نواں ولاگ گھن کے تہاڈی خدمت وچ حاضر تھیسو تے مزیدار ساکوں ڈیو اجازت اور اللہ حافظ ویور۔